Kiugo gitũ gĩa gũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ tũgũthoma kuma thĩinĩ wa Siraki mĩrongo ĩrĩ na ithatũ Siraki mĩrongo ĩrĩ na ithatũ kamũhari ga ikũmi na igĩrĩ tũgũthoma nginya kamũhari ga ikũmi na ithano tũgũthoma mĩhari o ĩna tu Siraki ikũmi na Siraki mĩrongo ĩrĩ na ithatũ Siraki 23 verse 12 nginya verse 15 thikĩrĩria kĩongo kĩnene mĩario mĩbuthu mĩario mĩbuthu ĩ haha ũrahona ĩ no hau no no hau ĩ kĩongo kĩnene mĩario mĩbuthu ciraki mĩrongo ĩrĩ na ithatũ kamũrĩ ga ikũmi na igĩrĩ nginya kamũrĩ ga ikũmi na ithano ĩkauga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ mĩario ĩkoragwo ĩhana ta gĩkuũ mĩario teo mĩario teo ndĩkanoneke kũrĩ andũ a isiraeli Andũ merutĩire Ngai nĩ methemaga mĩtugo ta ĩyo na matirĩtobokaga mehia-inĩ. Ndũkae kũnyitanĩra mĩario-inĩ ya wana amu ĩkoragwo na maũndũ ma mehia. Ta reke njokere kamũhari ga ikũmi na ithatũ. Ndũkae kũnyitanĩra mĩario-inĩ ya wana amu ĩkoragwo na maũndũ ma mehia. Ririkana thoguo na maitũguo rĩrĩa oikaranĩtie na andũ anene, nĩguo ndũkae gwĩconorithia meho ũgĩtuĩke kĩrimũ na ũndũ wa mĩtugo yaku mĩũru. Hĩndĩ ĩyo ũkĩũrie narĩ korwo ndwaciarirwo, na ũkĩrume mũthenya ũrĩa waciarirwo. Mũndũ ũmenyerete kwaria mĩario mĩũru ndarĩ hingo akahota kũmĩtiga orĩ orĩ.

nĩ mĩario ĩngĩnina Mhm. gĩkuũ nĩ gũkinyia maũndũ mũthia kana kũrũgamia maũndũ kaimana Yes. ti atĩ kũrũgamia gacoka gacoka rũciũ Aca. hapana nĩ kũrũgamia maũndũ kaimana Nao marũgamia kaimana. gwĩ ciugo ingĩgũikia Mhm. ũigue ndoraga ũndũ ũrĩa ũgwĩkaga Biũ. kana ndoraga ndũgũ twa twa- twa- twa- twa- twathomire mũthenya wa Sunday nĩguo Ĩĩ, Ĩĩ, twarĩrie ĩĩ. twarĩrie ũhoro wa wĩgiĩ ndũgũ Sunday hĩtũku Ehe, kwĩ ehe. mĩario ũngĩarĩria mũndũ Mhm. yũrage ũndũ ũrĩa mũkoragwo naguo nake Mhm. either nĩ biacara Mhm. either nĩ wendo Mhm. either nĩ ndũgũ Mhm. either nĩ kaũndũ o gothe Yes. mĩario ĩhana gĩkuo nĩ mĩario ĩninaga Mhm. mĩario ya gũthũkia na ti gũthũkia gũthũkia atĩ kĩndũ gĩkorwo kĩ muoyo nĩ kĩ- no no no nĩ gĩthũku Mhm. nĩ gũthũkia kũnina biũ kũrĩ na biũ ĩyo nĩyo mĩario ndĩratigio ĩhana nakĩ. nĩyo mĩario ĩhana ta gĩkuo Aha. Eh, andũ merutĩire ngai nĩ methemaga mĩtugo ta ĩyo na matirĩtobokaga mehia-inĩ Macio nĩ mehia ũkorwo wĩna maũndũ maranina kana mĩario kana ciugo iranina maũndũ ma andũ kana iranina andũ. Mhm. Ũcio kana macio nĩ mehia. Mhm. Kamweri ga ikũmi na ithatũ, ndũkae kũnyitanĩra mĩario-inĩ ya wana Tigana nayo. amu ĩkoragwo na ah, maũndũ ma mehia. Ehe. Mĩario ya wana ĩkoragwo na maũndũ ma mehia. Nĩguo. Koguo tũngiuma mwena wa mehia Ĩĩ. eh, maũndũ macio ma- me ma- ma- me- ma mehia Ehe. makoragwo maumĩte mĩario-inĩ ya wana Ya wana. ũtigane na mĩario ya wana Ya- atĩ ndũkae kũnyitanĩra mĩario-inĩ ya wana amu ĩkoragwo na maũndũ ma mehia Mhm. koguo mĩario yothe ya wana ĩrehaga mehia Ehe. ririkana thoguo na maitũguo rĩrĩa ũikaranĩtie na andũ anene Mhm. rĩrĩa wĩ high table

Ĩĩ. mĩtugo ĩrĩa ũkorwo wĩ nayo mũikaranĩtie na andũ a kũheka gĩtĩo kana andũ atĩ- atĩĩku rĩ Mhm. maũndũ marĩa ũkorwo gĩka rĩ Mhm. reke matigana gũconorithie Mhm. nĩgetha matigaconorithie aciari aku Nĩguo. na to aciari aku arĩa magũciarire Aca. tũtue wĩ handũ ũtũmĩtwo Mhm. nĩwauma gũkũ DJJ watũmwo handũ wĩrwo thiĩ ũgat- ũkarũgamĩrĩre kameme na Media Max yothe Ĩĩ. kĩũngano-inĩ fulani nĩguo wathiĩ kũrĩa rĩ arĩa Mhm. mwacemania nao matigũkorwo makĩona DJJ Aca. magakorwo makĩona kambuni ya Kambuni Media ya Max Media na Max. kameme na kameme ũngĩthiĩ kũrĩa ũtuhũke ũtuĩka nĩ kameme gatuhũka kameme ĩĩ na hĩndĩ kameme gũkĩte gũkũ Ĩĩ. Ah, geku- ai, gatuhũkire Ah. gakundire na Ĩĩ. gĩkunda gagĩtuhũka Ehe. kũrĩa onaguo nĩ kameme Mhm. kũrĩa onaguo nĩ arĩa magũtũmĩte kũu nĩ arĩa anene gũgũkĩra nĩ aciari aku kambuni ĩno nĩyo- Mhm. nĩyo aciari kana nĩwe mũciari waku hĩndĩ ĩrĩa watũmwo kũndũ Mhm. ũmĩrũgamĩrĩre Mhm. ona na gũkũ nja hĩndĩ ĩrĩa waikananĩtie na andũ mũcemanio-inĩ Mhm. kana handũ mũnganĩte na andũ ririkanaga aciari aku Nĩ- to arĩa magũciarire Mhm. nĩ arĩa makũrũngaga nĩ arĩa ũrũgamĩrĩire nĩ arĩa anene aku wĩra-inĩ arĩa magũtũmĩte handũ okorwo nĩ ta okorwo nĩ ta thĩinĩ wa ũtungata wĩ ta mũhunjia wĩ ta bishofu wĩ ta pasta arĩa marĩ igũrũ rĩaku rĩ Mhm. arĩa ũkoragwo ũgĩ- ũ- ũ- ũ- ũkĩhudumia kana ũrĩa- arĩa hoyaga ũtungata rĩ Mhm. nĩo magũtũmĩte handũ fulani Na nĩguo- ũmaririkanage nĩgetha ndũkamaconorithie nĩma. ndũkanaconorithie aciari aku karirikanaga thoguo na nyũkwa rĩrĩa mũikarĩtie na andũ anene nĩguo ndũkae gwĩconorithia meho ũgĩtuĩke kĩrimũ na mũndũ wa mĩtugo ah, nĩ ũndũ wa mĩtugo yaku mĩũru hĩndĩ ĩyo ũkĩũria na arĩ korwo ndwaciarirwo hĩndĩ ĩyo nĩ ũtuhũkire ĩĩ mĩario ĩtarĩ mĩega ĩĩ wona andũ othe makira ki makora ai no ĩ, ingĩ ĩĩ. toto tangĩmeria ah, Ĩĩ. ũkoragia na manama na arĩ korwo ndiaciarirwo Mhm. ũkĩrume mũthenya ũrĩa waciarirwo Mhm. mũndũ ũmenyerete kwaria mĩario mĩũru ndarĩ hingo akahota kũmĩtiga orĩ orĩ Ĩĩ. ũkoragwo ĩkorwo ĩ addiction Ehe. eh nĩ ta mũndũ ũgucagia thigara kana mũndũ ũnyuaga njohi kana mũndũ ũhũthagĩra kĩndũ kĩngĩ o gĩothe Tiga nĩ hinya mũno. gũtiga nĩ hinya Ĩĩ. eh ĩyo nĩ addiction Ehe. koguo mũndũ ũkundaga njohi wega na ndangĩhota kũmĩtiga rĩ Ehe. tiga twarirwo rehab rĩ Ĩĩ. ahana mũndũ waragia ũrui Ĩĩ, na ũmenye ũ- wa gũkunda nĩ mwega to agĩtwara rehab no no agĩtige no atige wa kwaria ĩ Wanjĩka ah, ah, gĩakahingũra ũguo eh. ũkahinga matũ atĩ mũndũ ũmenyerete kwaria mĩario mĩũru Mhm. ndarĩ hingo akahota kũmĩtiga orĩ orĩ Ĩĩ. kĩu nĩkĩo kiugo- kiugo gitũ mũthenya wa ũmũthĩ na tũmere atĩrĩ Eh. mũndũ akaunĩra kanua Ithĩgĩ. ũrĩa kanua ithĩgĩ exactly Yes. exactly Mhm. Eh, kuma ciraki mĩrongo ĩrĩ na ithatũ Mhm. kamariga ik- ah, kamariga ikũmi na igĩrĩ nginya kamariga ikũmi na ithano nĩkĩo kiugo gitũ mũthenya wa ũmũthĩ